Véiert Welt an haut um Programm. Ech freeë mech, datt Dir erëm ageschalt hutt. De Marius spréngt jo hin an hier an lackiert sou schéine gudde Bonjour, géif ech emol einfach soen. Schéin dech och mol an ze gesin an desem let's play, ech hu schon op dech gewaart du Aarschlach dass de bass mat dengen Items hei, spills du sou smash mat mir gären? Haas gemengt bon et souvill zu deem Thema, dat huet och eng Kéier bessen hei erwähnt gin, et ass jo mettlerweil eng lëschteg Diskussioun dat ass am VGLU Channel wou ech do eppes an d'Liewe geruffen wou d'Smash elo salzeg gin, wann et net vum Spill selwer eng Kéier in-game ass. Bon éischt Laquette hu mer da geklaakt, ech. Gi mol dovun aus et kommen nach puer weider an dësem Level. Jo haut dann och bësse méi e Retro Thema, sou Spiller vu fréier. Wéi fënnt, also ech hu jo heiansdo e puer Leit déi méi al hu gespillt, dofir mécht ass dat eng nei Erfarung dat emol duerchzespillen. Wéi dat Ganzt, oh Gott ech sprange laanscht rëm. Ja, so. Ähm, weder hat ganz immer fond, fir ouni Internet die Zeit Sachen nozesichern, dir hun nach vielleicht Zeitungen gehabt, ich kann just den Nintendo Power Magazin hei als Beispiel gin, äh, dir man Tipps zu Mario Bros gin hun, an och dat Buch wat ich mer kaf hun lo, dat dest Joer rauskom ass mat äh, Playing with Power nes äh, Entertainment System, also, also Nintendo Entertainment System, déi sin erauskom, lo hei hu mer nach eng äh, Dengens fond, eng äh, Suequell gin ich mer einfach nennen, tiptop. Sou, mir hunn d'Mënzen all gesammelt an da kucke mer nach, iergendwou muss der nach eppes méi sinn. Iergendwou sinn nach méi Suen. Et ass ëmmer erëm esou e Fall an deenen Höhlen. Et ass eppes. Deen do Block kënnt mer ganz verdächteg vir. Ah, tiptop. D'Spill gefält mer ëmmer erëm méi. Jo, da geet hei virun. Also erzielt mer e bëssen an de Kommentarer, wéi der déi Spiller vu fréier empfonnt par rapport zu haut. Sinn d'Spiller vun haut net méi einfach? Also géif mech mol interesséieren, wat do kënnt. An wa mer scho beim Thema fréier sinn, oder haut, ne, mir hunn hei Level gläich gepackt. Ech hunn e Gewënnspill ze annoncéieren fir dat hei Spill elo paschend, passend zu de Feierdeeg. Jo, hei hu mer och nach Sue erëm, also et gi keng Suen, nee nee, mee et gëtt erëm logescherweis e Plastik an zwënsch een e Mario Classic Edition Amiibo. Mat Zougeluecht, deen ech iech verspillen. Passend zu Mare Bros, dat war jo deemools d'drësseg Joerfeier wou dee rauskomm ass. Dës Kéier maan ech et sou, dat ech nei verspillen, dat geet vum Enn bis zum Projet, wat muss der maachen? Death Counter muss der spillen, da kënnt der e gewannen, den et gëtt ee verspillt, wien als éischte mat Deaths opgelëscht huet, dee gewënnt. Ech muss och selwer dann d'Deaths emol opzielen, also mir si mol hei ënnerierdesch am gaangen. An de fënnt och schéi Saachen. Mee jo, do fir ze zou ze. Also ech hal e bësse mech do trei, dat ech ab und zu klenge Gewënnspillche maachen zu engem Spill, zu engem Let's Play. A meeschtens ass et en Amiibo an ech hu mer e bëssen d'Amiibos duerchgekuckt, sou, wat mëss de? Do hues du de Mario Smash Amiibo, deen hunn ech mer gesot, nee, dat kanns de net rappen. An dann hunn ech geduecht, oh Merde, do huet den Tanu eng eppes Schéines erausbruecht, nämlech déi wonderful 30 järeg Feier Amiibos. Ech wäert deen och eng Kéier nach hei verlinken, wat et do ze gewanne gëtt, e Bildchen. An do muss ech och zouginn, ech selwer hunn mer och erëm ee kaf, e war e war an der Offer iergendwéi esou änlech, also net zu 100 Euro erëm wéi deemools an hei hu mer och erëm eng Suefabrik fonnt. Also Lakitte huet eis wierklech iwwerall Suen op de Wee geluecht an dëser Weltcher. Mee ech muss och éierlech sinn, do Bléckche wéi dee war wierklech lucky, datt deen verschwoe wär, well dat wär schonn net méi do eropkomm, da wär de Level Game Over gewiescht. Ach heppla, dat do ass och erëm, déi gesi mer och fir d'éischt Kéier mengen ech, ne déi Panzerhainien. An hei. Muss ee Reaktiounen hunn. Bon, do si emol erëm Mënzen, dat ass gutt. Ech mengen, dat wäert nach déi eenzeg sinn, déi ech hei kréien. Ech prangen elo eng Kéier do erop. Kucke mer mol, ech géif soen, zwee, dräi Versich, ne? Da kënnt den Heini schonn hei an mir erop. Dat ass onméiglech, ne? Ach, wéi mësst dat dote, gell? Esou net. An nach e Versuch. Huet leider emmer eppes ze laachen, et kritt emol net déi 10 Mënzen opgesammelt, deen Heini do kann awer Amiibos verspillen, jo esou sinn ech alt, den DKLP oder den VSV Bendy Kay op Youtube, wéi och ëmmer an Don Kim ass décker Schnëss, léisst et einfach sinn, déi 10 Mënzen sinn emmer nach schlussendlech egal, Mënzen emmer genuch gefarmt schonn dëse Levelchen hei, an hei kënnt och erëm e Kolleg, hei erëm oppassen net dat ech eng Warp Zone hei erwëschen. Ooh dat do get interessant. Jo dach dat do ass gudd. Merci, deen do wun ech gebraucht soss wärt game over gin. Hei gi mer nach Mënzen sammelen. Hu mer geschwënn erem ee level up gesechert. Nach net gestuerft bis elo. Ooh dat do, dat do get eng Merd. Sou lo probéier mer et an zack. Ooh dat do war knapp well ech wär, ech hat lo schon eng predicted, ech wär an dat Lach do gefall. Bon eng ënnerierdesch Welt rem fonnt gehat. Underground gin ech mol aan. De Ghetto vun. Vun Mushroom Kingdom. Mir hunn et also gepackt, d'Hallschent erëm duerch an och d'Hallschent vum Let's Play scho geschwuewe. Well, wéi gesot, den Announcement, wéivill Mol sinn ech gestuerwen un dësem Projet, ech wäert selwer eng Kéier mol eranzéien an zielen. Wann een et richteg hikritt, huet en direkt kee Koopa gewonn, an mir hunn e Level Up gewonn. En huet dann de Mario Amiibo vun 30 Joer Collection, ech wäert verlinken, wéi en genau ass, ginn jo zwee dovunner. da gewonn. Dat ass passend e bëssen zu de Feierdeeg, och wann ech e bëssen am Retard sinn zu de Feierdeeg. Jo, do hänken och sou Chrëschtdagsbeliichtungen op de Beem, awer net dat doten. Ah, ah Gott, ech gesi lo scho erëm eng kommen, gell? D'ganz Zäit mech elo gelueft, Brrr, du hues haut vill Mënze gesammelt. Probéiere mer et hei. Dat packe mer och, dat packe mer och. Ach nee, voilà, Defcon et ass Zieler, hues de opgepasst, do ware mir een a beim Thema sinn. Ach ja, dat war et da mat deem schéine Level Up, deen ech haut mer ergattert hunn. Kucke mer wéinstens net nach déi aner ze versamen, dir hutt och gemierkt zu Elemental Time mol fir e bësse mer unzepassen. De Mario huet ass souwisou e schwéiere Charakter, voilà, dat do kréien ech gutt hin a virun, dat wollt ech elo soen. Ech hat jo eng Kéier schon e Game Over, ech hu mech lo bësse ropgeschafft dat ech 5 Liewen hu fir ze carryen. Déi wäert natierlech mech ausbuen, ech, jo dat do ass och fir auszebuen wéi ech do iwwer d'Déngens kommen. Mä jo, huelt mat et ewell, ech si kee Speedrunner, ech sinn e Let's Player an vun der Qualitéit hier, wann et ze schlecht ass, dir sidd net forcéiert et hei ze kucken. Kuck et och Speed 20 si vill méi besser an och hei ass elo véier Welt 4.4 do krut ech gesot kal de Schuewen hei a lo spille mer Usain Bolt a mer lafen do mol driwwer tiptop a wéi gesot meng Qualitéit fir mech fir meng Verhältnisser bis elo gutt gewiescht den Projet an där awer esou et ass komplett grottesch. Vu mär aus et forcéiert iech keen hei nozekucken, mee fir mech awer einfach ee must have oder ee must do géif ech mol einfach behaapten fir dat ze maachen, dat hei ze let's playen, ëmmer eppes op menger Lëscht gewiescht fir endlech d'Princess do ze befreien, d'Princess Toadstool géif ech mol einfach soen, dat ass och net d'Prinzessin Peach wéi ech et genannt hunn, do krut ech och schonn laang d'Spaken ufanks. Hei ass och mengen ech de richtege Wee, ech hu mech do e bëssen informéiert wou ech och gesot krut, oh Welt 4.4 do wäers de kräischen, mee nee do ass schonn e Bowser, lo kucke mer ob mer och nach de Schluss hei kräischen. Oh nee, deen do war easy, do war mol keng Plack wéi mer dat lech haten. Dat war et da vu menger Säit aus, bis nächst Kéier d'Gewënnspill wëss op Scheed, bis dann, allez, ciao ciao.